Dan il-programm qed jiġi mtella' grazzi għal Art at Home għas-siġġijiet u għar-rigali tal-mistednin Vibe FM. Maltikulturali hija produzzjoni mtella' mill-istudenti tal-ewwel sena fil-Baċċelerat tal-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST.

L-għodwa tajba telespettaturi u merħba għal dan l-episodju ta' Malti Kulturali Personalitajiet li hija produzzjoni mtellgħa mill-istudenti tal-ewwel sena tal-Baċċellerat tal-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Ovvjament nilqgħukom għal episodju ieħor u llum għandna programm interessanti ferm għaliex illum ser nitkellmu dwar personalità li ħalliet impatt qawwi fl-arkitettura Maltija. Arkitettura b'kuluri vibranti u forom astratti. U fatt interessanti wkoll huwa li l-personalità tal-lum twieldet fl-1937. Qtajtu min hu jew min hi? Ejja naraw qtajtux b'dan il-feature.
Professur Richard England, figura prominenti fl-arkitettura, beda l-karriera tiegħu f'nofs is-seklu 20 u ħalla marka fuq l-arkitettura Maltija. Twieled f'Malta fl-1937. Il-karriera tiegħu bdiet imħabba l-passjoni li kellu sabiex jaqgħad it-tradizzjonal mal-modern. Wara li studja dwar l-arkitettura ġewwa l-Ingilterra, Prof Singland irritorna lura Malta fej ħoloq diżinji innovattivi li bnew identità ġdida ġewwa l-gżejjer Maltin. Ix-xogħlijiet tiegħu jistgħu jiġu magħrufin mill-stil partikolari ta' kuluri vibranti u forom astratti li oddotta Prof. Singland. Fil-bidu tas-seklu 21, Prof. England baqa' joħroġ barra minn norm fid-diżinji tiegħu. beda jippromovi għal proġetti sostenibbli kif ukoll għal proġetti li jippreservaw il-wirt tal-gżejjer Maltin. Xogħol Prof Singland jibqa' wieħed li jispira din il-ġenerazzjoni, kif ukoll il-ġenerazzjonijiet li ġejjin.

Segretarju Kulturali tal-Kamra tal-Periti kif ukoll Arkitett u Inġinier Ċivili. Kif inti? Very good, thank you.
Tajjeb ħafna, grazzi talli lqajt l-istedina tagħna, wara kollox ma nistax ma nirringrazzjakx. Tlaqna mal-ewwel bl-ewwel mistoqsija. Kif rajna fil-feature, il-Professur Richard England għamel ħafna xogħlijiet ta' bosta varjazzjonijiet. X'aspetti minn dawn ix-xogħlijiet jogħġbuk l-aktar, u għalfejn? Mela x-xogħol ta' Richard, tal-profs kien varjat ħafna u varjat anke min-naħa ta' skala, ġifieri għamel ħafna proġetti ta' skala kbira li huma monumenti u għamel ħafna proġetti li huma żgħar, pereżempju l-arti tiegħu fejn iġib karta u jaf ipinġilek xi ħaġa li huwa ħafna attraenti u oriġinali wkoll. Ġifieri l-aspetti ta' Richard huma varji ħafna. Ovvjament min-naħa tal-arkitettura inħobb ħafna l-materjali li juża kif ukoll il-forom li joħloq biex ikollu effetti ta' dellijiet fil- fl-arkitettura tiegħu u anki l-kuluri. Naħseb li dawk tliet aspetti fl-arkitettura huma aspetti partikolari li Richard England kellu ħafna ħsieb u ħafna suċċess bihom. Dan l-aħħar ser naraw ħafna żvilupp fil-bini, speċjalment fl-aħħar snin, li ċertu nies jgħidu li huwa żżejjed. Inti x'taħseb fuq l-approach tal-Profs England dwar sostenibilità u l-konsiderazzjonijiet ambjentali fil-kuntest speċifiku tal-arkitettura Maltija.
Jiena naħseb li meta kien qed jipprattika l-profs kien żmien differenti. Allavolja kien żmien fejn kien hemm ħafna bini għax kien wara ċertu ċertu storja, kien żmien differenti fejn fejn in-nies kienu japprezzaw iżjed, naħseb, in-natura u kellhom iktar ħin biex igawdu igawdu l-ħajja. Mentri llum il-ġurnata naħseb li qegħdin sfortunatament mitlufin bil bit-teknoloġija. Ġifieri Jekk tista' terġa' saqsini ħalli nista' neħħhom jaf. X'taħseb dwar l-approach tal-Prof Singland dwar is-sostenibilità u l-konsiderazzjonijiet ambjentali fil-kuntest tal-arkitettura tagħna? Mela, about sustainability, xi ħaġa li hija kind of intrinsic in our buildings is the use of local limestone. U naħseb jiena li l-limestone Tista' tużah biex tibni u mbagħad tiksi fuqu, imma qed tagħti tagħti qed tagħti l-aspett tal-materjal. U u hemm tista' wkoll tuża l-limestone, il-ġebla Maltija ġifieri, fejn tużah b'forom differenti. Meta jinnaf filata minflok tagħmilha daqs normali taqsamha u tibda tagħmel ċertu design bil-fili biss, anki bit-texture tal-ġebla. Ġifieri dawn affarijiet naħseb huma characteristics li ssibhom fil-arkitettura ta' Richard England. U taħseb li s-sehem tal-Prof Singland imur oltre mill-aspetti estetiċi tal-arkitettura biex jagħti każ il-funzjonalità u t-tiswir spazjali tal-bini f'pajjiżna? Definitely, I think one of Richard England's main attributes is being able to create a sense of of spirituality in his buildings, so it's not just about building the perimeter of a site to its maximum potential height, it's also about creating volumes and spaces with light and shadow um, to create a more spiritual um, space. So. U ma ħafna tifħir li kellu l-Prof Singland ukoll ovvjament kien suġġett għal kritika. Kellu wkoll xi nies li Ma fehmux forsi l-istil tiegħu jew ix-xogħol tiegħu. Hemm xi kritika assoċjata mal-integrazzjoni tal-ideat tal-Professur England?
When you're somebody so public, you're going to have criticism, so that's normal. In my opinion, the criticism attributed to Profs is valid from the critic's eye, there's nothing that is

I think that the criticism is a good thing and probably got to got him to where he is today. U hemm xi ħaġa xi ħaġa partikolari li kienu jikkritikaw ħafna n-nies mill-mixxolijiet tiegħu? Um,
on a personal level I know that He likes to use vibrant colours, so strong purple, pink, blue, maybe some people were a bit uneasy with this choice of colour palette, so I think that would be something.
Semmejt l-użu ta' kulur vibranti u forom astratti, taħseb li dawn l-elementi jagħmlu xogħol Richard England differenti minn xogħlijiet oħra ta' dak l-istess perjodu? I think he was courageous enough to use them and also skillful enough to master them so yes it does make him very different and and produced great products. Issa qabel ma ngħaddi għat-tieni feature nixtieq insaqsik ukoll dwar l-istat tal-arkitettura bħalissa now. Taħseb li l-arkitettura tal-bini li qiegħed jinbena b'mod mgħaġġel bħalissa qiegħed jingħata l-istess ammont ta' ħsieb li kien jingħata forsi 20, 60 sen ilu? I think that anything that is done in a hurry is not going to be done properly. So the fact that he used the word mgħaġġel means that the, that type of building is not given enough time to develop into something that is going to look nice in the future or look nice when it's going to when it's built. So

aspect is needed, I think. U fuq dik in-nota, infatti grazzi ħafna Perit talli kont magħna llum u nawguralek iktar siċċessi fil-karriera tiegħek. Tkellimna ħafna dwar ix-xogħol tal-Professur Richard England li, kif għedna diġà, uħud mill-proġetti tiegħu kienu jintogħġbu ħafna, però uħud kienu wkoll suġġetti għall-kritika. Ħa naraw dal-feature flimkien.
Ma' kull akkwistamenti arkitettoniċi ta' Professur Richard England, hu xorta waħda irċieva ħafna kritika. Waħda mill-kritiċi li rċieva kienet dwar l-opinjoni tiegħu fuq il-bidla ta' Bieb il-Belt. F'artiklu mit-Times of Malta, Prof Singland esprima l-opinjoni tiegħu li l-proġett ta' Renzo Piano hu absolute necessity għal raġuni ta' valuri kulturali u soċjali. Hu enfasizza l-importanza ta' dan il-proġett f'aspett ta' arti u taqsim tal-ispazji pubbliċi madwar Malta. Fl-2011, f'artiklu ta' The Malta Independent, inħoloq diskors fuq il-kontroversja dwar il-modifikazzjonijiet proposti għall-knisja ikonika ġewwa l-Manikata, knisja li nbniet bejn is-sittinijiet u s-sebgħinijiet. Profs Richard England enfasizza l-ħsieb storiku tal-knisja. Hu esprima rtieġa dwar it-tibdiliet proposti li setgħu jikkompromettu l-integrità tal-knisja u appoġġa il-preservazzjoni tagħha. Gruppi ta' preservazzjonisti wkoll ikkritikaw il-proċess tad-deċiżjoni dwar il-modifikazzjonijiet ta' l-knisja. mhux dak biss Profs Richard England irċieva l-kritika. Meta fl-2003 intweriet l-istruttura tal-lav, ħafna nies kellhom opinjonijiet b'saħħithom. Ftit għoġbithom, imma ftit ħasbu li hi a monstrous and an outdated piece reminiscent of the sixties. Jogħġbok jew le, Professur Richard Dinglet minn dejjem kien isem magħruf mal-gżejjer Maltin, kif ukoll barra minn pajjiżna.
Lura fl-istudio waqt Malti Kulturali Personalitajiet fejn l-ewwel smajna proprju fuq professur u issa għandna wieħed magħna fl-istudio, għandna l-Professur Alex Torpiano li mhux biss huwa arkitett u akkademiku iżda wkoll il-President tal-NGO Din l-Art Ħelwa. Kif inti? Grazzi tal-istedina, nsellmilkom. Tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Prof. Singland kien qal li l-arkitettura ta' din il-ġenerazzjoni partikolarment tidher bla ħajja u bla personalità. Inti, Taqbel magħha din u għalfejn iva jew għalfejn le? L-arkitettura dejjem tirrifletti s-soċjetà. Jiena fl-università issa ili dekan, issa m'għadniex, imma għamilt rajt anki żewġ ġenerazzjonijiet ta' studenti, jiġifieri ngħallem il-missier u eventwalment nispiċċa ngħallem it-tifel. Jiġifieri hemmhekk ukoll U hemmhekk rajt dejjem approach konsistenti ta' żgħażagħ li qed jippruvaw jagħmlu bl-arkitettura tibdila fl-ambjent li aħna ngħixu fih. Malli toħroġ mill-università mbagħad għandek affarijiet differenti. L-affarijiet differenti huma Is-soċjetà x'qed titlob? Mela hekk u għal xiex qed tibni? Mela hekk fl-antik prinċep irid jibni palazz biex juri li allura kien jinvesti u kien iqabbad in-nies li jtuh dak il-prodott. Hekk daż-żmien aħna rridu nibnu sempliċement biex nagħmlu block flats biex naqalgħu l-flus malajr, dak li qed tagħmlu l-arkitettura speċjalment tispiċċa tirrifletti dan. Jiġifieri l-arkitettura hija mingħajr ruħ Għaliex frankament is-soċjetà hija mingħajr ruħ. Marbutin ma' xulxin. Ġifieri inti tgħid li l-arkitettura kapaċi tkun riflessjoni tas-soċjetà. Dejjem, dejjem hija riflessjoni tas-soċjetà. Hemm detto interessanti li għamlu Winston Churchill li kien jgħid, aħna nibnu, aħna niffurmaw il-bini u mbagħad il-bini jiffurmana. Kif jitkellem fuq binja partikolari eh, li kien il-Parlament Ingliż fej l-argument tiegħu kien minħabba l-binja kif kienet ħareġ ħarġet is-sistema ta' żewġ partiti għaliex kien joqogħdu faċċa ta' xulxin. U dika ħarġet demokrazija ta' żewġ partiti. Interessanti ħafna l-kunċett, però vera. L-arkitettura hija toħroġ mis-soċjetà u mbagħad tifforma s-soċjetà fil-ħażin u fit-tajjeb. Ħafna mix-xogħlijiet, f'ħafna mix-xogħlijiet tiegħu jidher proprju l-ambjent, jidher parti żgħira forsi mill-ambjent. Wieħed minn dawn ix-xogħlijiet huwa proprju l-Knisja tal-Manikata li l-istruttura tagħha ġiet ispirata mill-girna Maltija. X'taħseb fuq il-fatt li l-Professur England jipprova jippreserva l-wirt tal-madwar?
Eħe, però trid tkun iżjed fil-fond milli sempliċement jirrifletti, biex ngħidlek jippreserva, għax il-Prefett England ma riedx biss jippreserva, il-Credit England ried illi juri illi dawk l-elementi illi jagħmlu l-arkitettura vernakolari, jiġifieri ta' żmien anki mingħajr il-firma ta' perit partikolari, dawk kellhom validità anki fil-arkitettura moderna. Il-xogħol tal-Credit England insiex illi jinkwadraw anki fil-mument tal-arkitettura internazzjonali. Jiġifieri minn dak li aħna nsejħu l-modernista li għandna anki eżempji Malta mhux ħafna, imma għandna fej id-dekorazzjoni kienet kien hemm min qal huwa krimini il-tama dekorazzjoni. Beda il-moviment reġjonali, jiġifieri ċert numru ta' periti bdew ħarsu lejn il-karatteristiċi tal-arkitettura indiġena għaliex kellha mhux biss valur estetiku, imma anki kienet tirrispondi pereżempju għall-klima u għan-natura b'mod aħjar. U allura bdew jaraw dawk l-elementi fl-arkitettura indiġena u jaraw u juru li tista' tintuża anki fil-livell ta' arkitettura moderna u Fil-Manikata din hija l-qofol ta' dan, jiġifieri fejn qed juża forma antika, ma tistax tgħid li għal Malta biss għax fil-Mediterran jeżistu dawn it-tip ta' strutturi, anki t-tempji barra l-girna għandek it-tempju. U naħseb fil-fatt iżjed hemm ispirazzjoni tat-tempji milli tal-girna. Għaliex huma żewġ nofsijiet illi ma jintaqgħux kif mentri fit-tempji dawn iż-żewġ nofsijiet jiffurmaw. Però l-iskop kien li jirriinterpreta dawn biex joħloq Moderna li tmur mal-iskala tal-raħal, tinsiex il-Manikata huwa raħal pjuttost żgħir, u li tmur mal-ambjent ta' madwar ir-raħal. Sewwa, ġifieri u qed nitkellmu fuq il-Manikata, fl-2011 proprju ħareġ permess għal żviluppi tal-knisja tal-Manikata, l-istess Knisja li qed nitkellmu fuqha, li setgħu jikkompromettu l-integrità strutturali u l-estetiku tagħha u ħafna nies qalu li dawn l-iżviluppi ma kinux neċessarji għal binja li kienet wara kollox diġà ikonika weħidha. X'taħseb fuq dawn it-tibdiliet li kienu se jsiru u kieku inti x'kont tagħmel? Ifhimni, hekk ikun hemm issue li interventi se jagħmlu impatt fuq integrità strutturali, noqgħod ħafna attent. Meta tiġi biex titkellem fuq it-tibdila, intervent fuq oġġett ta' arti, għax fl-aħħar mill-aħħar dak li qed jitkellem. Id-domanda hi mela jekk ikollok inti pittura se tirtukka biex tirranġa skont il-moda tal-perjodu ta' wara, jew tgħid se nippreserva. Issa, fil-arkidettura, di t-tip ta' approach hija ħafna iżjed problematika għax jekk inti tara l-istorja tal-kreattura, hemm diversi eżempji ta' knejjes, per eżempju, illi jinbnew ċertu perjodu u mbagħad ċertu perjodu wara il-faċċati jinbidlu. Jiġifieri, hemm dik però il-ħsieb kien ikun dejjem dan niġi lura dak li qed qabel. X'inhi l-intenzjoni? L-intenzjoni hi illi tiżviluppa l-ħsieb artistiku. Hija kwistjoni ta' valuri, jiġifieri x'inhu importanti, il-binja kif inhi fil-kompletezza artistiku tagħha jew hemm valuri li iktar importanti li allura rridu jiġu riflessi. Jien ovvjament il-Manigata naħseb kienet ehm, waħda mill-binjiet li influenzatni pala għadni l-qastħalt fil-kors tal-arkitettura kemm tista' tkun sabiħa l-arkitettura. Mela, jiġifieri għalija kienet niftakar l-ewwel darba li żorta, kienet eh, xi ħaġa Esperjenza unika. Eh, unika, unika.
U f'dak is-sens naħseb jien għandha bżonn tiġi preservata eh, kif kienet maħsuba dak iż-żmien. Ġifieri jien kieku saqsejtni x'konna jiena ma kontx immissa, però hemm dal-argument illi interventi jista' jkunu leġittimi basta jkunu ċar x'inhu l-iskop. Tajjeb, sewwa. U ħa nitkellmu fuq proġett ieħor issa did-darba fuq is-City Gate Project meta kien hemm il-pjanijiet ta' tibdil ta' Bieb il-Belt u l-Parlament fejn kien hemm ħafna kummenti dwar id-diżinn tal-istil li għażlu u infatti wieħed minnhom kien propju l-Perit England fejn qal li din il-bidla hija waħda neċessarja. Dal-proġett kien ħoloq ħafna diskors minn ħafna naħat differenti u bosta opinjonijiet imħalltin X'kienet l-opinjoni tiegħek issa dwar dan kollu? Jiena minn dejjem kont fan tal-proġett, jiġifieri hemmhekk naqbel mal-Prof. Singland kompletament. U hemm bżonn, u naħseb jiena ħafna min-nies illi kkritikaw dak iż-żmien, kienet iżjed kritika marbuta mal-biżu, mal-biża' ta' tibdil. Għaliex kienu qed, l-argument x'kien prinċipali? L-argument prinċipali kien illi M'hemmx il-bieb, il-gate, kif kien hemm. Kif kien hemm dawk it-tliet arkati biex tiftehemhom. Tliet arkati, però jinsew ukoll li dik lanqas kienet il-verżjoni oriġinali, jiġifieri kien hemm xi almenu tliet verżjonijiet qabel fejn l-eżiġenzi tal-belt nbidlu. Dak iż-żmien, ġifieri.
Dak iż-żmien meta nbniet kien bieb żgħir u mbagħad kien hemm bżonn li jitkabbar u eċċetera eċċetera. U dak il-bieb li tneħħa biex sar dan l-intervent Kien l-aħħar wieħed minn dawk minn dik is-serje ta' bibien li kien hemm u, fl-opinjoni tiegħi, forsi ma kienx l-aħjar wieħed lanqas. Probabbilment għax anki jirrifletti valuri fis-soċjetà partikolari. Aħna mhux qed ngħidha bħala xi ħaġa ħażina, però tirrifletti, pereżempju, l-arkitettura faxxista. Dak iż-żmien. Arkitettura faxxista mhijiex daqshekk marbuta mal-abbużi ta' dak iż-żmien biex ngħid hekk, imma kienet arkitettura partikolari, iżjed dominanti, iżjed formali, iżjed trijonfali. U dak il-bieb oriġinali kien hekk. Meta Ġiet proposta ta' l-iżvilupp ġdid tal-belt. Li qed ngħidu li hemm bħalissa ġifieri. Li hemm bħalissa.
Id-domanda li ħafna nies ħasbu mela issa nibdlu eh, mhm. dik il-bib, bib ieħor modern. Il-ħsieb ta' Renzo Piano kien isma' il-bib u asma fis-swar. Sewwa.
U mingħajr ma nagħmel bieb ġdid, irrid nesprimi dik il-qasma fis-swar. U għalija kienet interpretazzjoni poetika. Fil-fatt hekk wieħed jarah sew, hemm żewġ pjanċi tal-ħadid kbar. Fuqhom. Apparti dawk li tal-ġnub, illi jisseparaw il-parti tas-sur l-antik mal-parti ġdida li tifforma l-bieb. U bija jrid juri illi isma' din hija l-qasma fil-istorja tal-belt hija dejjem tibdil. Jiġifieri kien hemm. F'dan każ, inti kont qed tgħid li l-arkitettura hija riflessjoni tas-soċjetà. Peress li kien hemm dik il-divide, qed tgħid li kellha x'taqsam, kienet qed tirrifletti mas-soċjetà ta' dak iż-żmien ukoll?
Li nista' ngħidlek, iqgħod attent, jiġifieri meta ngħidlek rifless tas-soċjetà mhijiex speċi ta' riżultat ta' vot popolari. Hija tirrifletti il, biex ngħid hekk, il-qofol tas-soċjetà. Min kien kontra, fil-fatt kien qed jesprimi element ta' nostalġija. illi jistiequ l-affarijiet isiru kif kienu eh, qabel il-gwerra, per eżempju, kien hemm l-istess argument fuq l-Opera House. Mela, kien hemm l-istess tip ta' nikajdu, ma aħna għandna ċans nibnu l-Opera House kif kienet qabel il-gwerra. Imma kien hemm element ta' nostalġija, x'dika kienet binja li kienet tappartjeni lil settur tas soċjetà partikolari. Min kien imur l-opera ġivi dak iż-żmien. Dan huwa dibattitu dejjem diffiċli. Jiġifieri naħseb jiena meta tqabbad Renzo Piano il-viżjoni ta' min qabdu li dak il-mument kien il-gvern, ġifieri kienet viżjoni anki politika, kienet illi jagħti xejra ġdida lil Velt fil-kuntest tal-istorja tagħha. Fil-kuntest aktar modern biex.
Fil-kuntest tal-istorja, ġifieri hemm l-istorja però l-Belt Hija belt moderna. Dik ka, dak kien il-messaġġ. U naħseb sabu wieħed mill-aħjar periti biex jinterpreta dik il, dak il-valuri.
Professur, grazzi mill-ġdid talli aċċettajt l-istedina tagħna. Grazzi wkoll kbira lilkom telespettaturi li lqajtuna fi djarkom permezz ta' YouTube jew anke Facebook Live. Ovvjament nispera li tgħallimtu xi ħaġa dwar il-Professur Richard England u l, kontribut kbir u qawwi li ta lis-soċjetà Maltija. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-isponsors tal-programm tal-lum li huma Art at Home għas-siġġijiet kif ukoll Vibe FM tal-goodie bags għall-mistednin tal-ġenn li kellna. Nixtieqlkom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba u sakemm nerġgħu niltaqgħu, saħħa.

Dan il-programm qed jiġi mtella' grazzi għal Art at Home għas-siġġijiet u għar-rigali tal-mistednin Vibe FM.